Hello! Senior councillor nie, adwuma maako maako foɔ a nkorɔfoɔ nyɛ dɛn mmu but sika wɔ mu wɔ kuro kɛseɛ mu ana senior councillor mebɛyɛ dɛn mebɛkyerɛkyerɛ mu ayɛ dɛn de akyerɛ mu yɛ dɛn ɛwɔ ha nsei no the first one a mepɛ se mebɔ so no yɛ dɛn yɛ garden work garden work yɛ adwuma a first no na ɛyɛ full time sɛ woyɛ adwuma ma company anaase woyɛ ma individual house no na first no na one na yɛ full time adwuma but sesei garden work anyin abɛduru mpɛmpɛnsuom sɛ sesei a no nkurɔfoɔ ntumi ntua full time no biem nti no sesei no ɔfrɛ wo Na waba abɛ ɛyɛ ayɛ dɛn ɛde ama wo ne obi wɔ ha a watua wo out right naa no ɛwɔ abere a wayɛ adwuma no ayɛ dɛn awie. Obi asusu ɛwɔ ha a ɔne wo ɛbɛ hyehyɛ aka kyerɛ wo sɛ Gardner me fie aha nsei no bra ha nsei once a a week once a week no bɛ pra pra ha nsei no bɛ twitwa nneɛma so ne pra pra so ɛyɛ dɛn ɛfa ma me na woyɛ saa adeɛ no a bosome no ebia mɛma wo four hundred anaasɛ five hundred Ghana cedi because of the sika no ɛdodoɔ no nti no Nnipa bebree ɛyɛ dɛn? Ɛkɔ no saa ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Obi wɔ so sɛ ɔbɛtumi aka kyerɛ wo sɛ bra twice a week, eh, thrice a week, eh, ebi wɔ ha a bra four times ɛyɛ dɛn? In a week. Ɛno no nyinaa no ɛyɛ sika no nhyehyɛeɛ a wɔn mmienu ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛkɔ no. Ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ, eh, one, eh, wobɛgye atom anaasɛ wonyɛ dɛn? Wonnye ntomu. But sɛ nhyehyɛeɛ no nyinaa ɛkɔ so no a wɔse bra ebi wɔ ha a once anaasɛ, eh, eh, eh, twice or thrice in a a week no, ɛno no sɛ four hundred na wogye wɔ ha nsei a, wofiri hɔ kɔ no the extra days no a wonyɛ hwee no, obi wɔ hɔ koraa no a wokɔ a anɔpa no ɔɔkɔ adwuma a ɔno no ɔbɛto ne ne dan mu anaasɛ ɔbɛto ne fie mu nti no otumi pam wo koraa si abɔnten na wasan akɔyɛ dɛn asan akɔhwehwɛ adwuma foforɔ ɛyɛ dɛn ɛwɔ baabi. Menim gardeners a ɛɛ ebinom ɛwɔ adwuma baako, mmienu, mmiɛnsa, nnan, nnum, ebi ɛwɔ mmaako mmaako even twenty job. Twenty job because bebree yɛ me namfofoɔ nti no menim deɛ meyɛ dɛn meka ɔgye ha nsei four hundred woakɔgye ha nsei five hundred woakɔgye ha six hundred yɛwɔ even job no bi as even higher as even thousand thousand two ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ na sɛɛ me guy yi asɛm a meyɛ dɛn meka yi no at the end of the month no ɔgye almost nine thousand five hundred Ghana cedi every month biara abobo yɛi wɔwɔ ahorroɔ bebree Wɔwɔ eh, napsa sprayer machines, wɔwɔ mower machines bebree a ɛno no koraa san yɛ extra a wɔsan de yɛ dɛn de ma rent. Wɔsan wɔ even Uber car baako ɛyɛ dɛn ɛsan ɛwɔ hɔ. Na ɔnam hɔ a ɔyɛ rigid to a extent sɛ wonhunu sɛ sɛ onipa wei ɔyɛ dɛn ɔwɔ sika anaasɛ ɔnni sika wɔ hɔ but ɔhyɛ aseɛ firi baabi ɛna wɔde ayɛ dɛn wɔde aduru baabi ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ. Ɛti yɛnhyɛ ne nso ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ. Deɛ ɛto so mmienu a ɛwɔ ha nsei no ɛyɛ driving Ɛda sɛ ɔyɛ Uber driver anaasɛ Bolt driver. Saa Uber drivers anaasɛ Bolt drivers yi, most of them, dodoɔ no ara no, car no yɛ wɔn dea. Obi wɔ hɔ nso so a, wakɔ kɔgye work and pay. Obi wɔ hɔ nso so a, ɛɛ, ɛyɛ bank na ɛde ama no, the same work and pay nso so yɛ dɛn, ɛwɔ hɔ. Obi wɔ hɔ nso so a, yɛde ama no nso so sɛ ɔntwi na, ɛɛ, wɔmmɛyɛ sales nso so yɛ dɛn. wɔ hɔ sɛ wei no nyinaa no obi wɔ ha obetumi fa one trip just even a day one trip just even a day etumi tua even wo sales even a day ne nyinaa na naase even a week ne nyinaa no sɛ wo sales yɛ even four hundred a a day no wotumi nya even that four hundred Ghana cedi no the extra na aka ne nyinaa no dodoɔ na ayɛ savings nti obi wɔ ha otwi wo car just within one year pɛ no na ɔde car no ayɛ dɛn ɛde abrɛw na ɔno ankasa akɔyɛ dɛn? Akɔtɔ ne deɛ. Enti sɛ wote hɔ na wonni adwuma nyɛ dɛn nyɛ a, starte na kɔpɛ driving school anaasɛ pɛ driving bi yɛ dɛn sua na nya driving lances na sɛ woafiri university o, sɛ womfirii university o, start making some yourself useful to the society a w'ankasa mu no Wobɛ starte anya adwuma bi ayɛ dɛn ayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo daily bread no wobɛnya biribi ayɛ dɛn de akɔ w'ano ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔ duru tam a w'ankasa wobɛnya wo substantive job no na wei no aba abɛyɛ part time ayɛ dɛn de ama wo ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ. Yɛnhwɛ deɛ ɛto so mmiɛnsa, deɛ ɛto so mmiɛnsa no ɛyɛ dɛn ɛyɛ security adwuma, sɛ ɛyɛ day deɛ a sika ɛnyɛ den ɛnnim but ɛyɛ night deɛ a obi wɔ ha ɔkɔ security night na day time no wabɛyɛ adwuma ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ, Obi wɔ hɔ ɔbɛtɔn mpaboa, obi wɔ hɔ ɔwɔ shop, obi wɔ hɔ so ɔkɔbuu obi kakra, bosome so a na wanya biribi kakra akɔyɛ dɛn, akɔka ne pay ho yɛ dɛn wɔ hɔ. Wei nso so yɛ adeɛ baako a ɛno nso so no yɛnhyɛ no nsono yɛnhunu sɛ ɛhɔ nso so no sɛ ɛyɛ night deɛ a sika yɛ dɛn wɔ mu but ɛyɛ day deɛ a yɛ a na problem kakra ayɛ dɛn yɛ dɛn wɔ ho. Ɛntena ase nka sɛ wonni adwuma, saa nnwuma wei no sika yɛ dɛn wɔ mu paa. Deɛ ɛsan di hɔ bio no yɛ mason Mason, Yes, wɔn a wɔyɛ mason adwuma no, yɛnhwɛ o, labourer gye eh, one point five every day, seven times in a week. Nti imagine sɛ saa labourer wei, ɔnya adwuma the whole month no nyinaa na wanya he, four thousand five hundred. Mason no ankasa anaasɛ foreman no gye two hundred, ebi gye two twenty. Nti ɔno bosome no wanya he? Wanya sixty million. Yɛnhwɛ wɔn a wɔyɛ adwuma wɔ ministries no, yɛnhwɛ government teachers, how many of them take this salary? How many of them take this salary? Majority of them are not taking even up to even four thousand Ghana cedi, even that one is even subjected to tax by those mason, uber drivers, Ɛɛ, so on and so on, ɛɛ, so on and so forth no, yɛnhwɛ te sɛ gardeners ne adeade no, ɔkɔgye no 400 Ghana a, 400 Ghana is not even subjected to a tax anaasɛ biribi saa ɛyɛ dɛn, ɛwɔ hɔ. Nti those people no, they are not even paying tax, so their money goes direct into their pocket, ɛyɛ dɛn, ɛwɔ hɔ. Nti ɛno no, sika ɛyɛ dɛn, ɛwɔ mu paa ɛyɛ dɛn, ɛwɔ hɔ. Nti ntra ase nka sɛ adwuma ɛnyɛ dɛn, ɛnni hɔ. Adwuma no, pɛ biribi kakra for now. until sɛ wobɛnya wo substantive adwuma ɛyɛ dɛn wɔ hɔ adwuma koraa substantive one koraa no ɛtumi sɛe ɛyɛ dɛn wɔ hɔ adwuma wei no sika ɛyɛ dɛn wɔ mu paa yɛnhwɛ cleaning sɛ obi afra afrɛ wɔ ne fie bɛsi nneɛma ma me bɛbɛfa me me mɛyɛ me me dan ho kakra ɛyɛ dɛn ɛma me bɛbɛfa me dan mu bɛhoro me fie kakra ɛyɛ dɛn ɛde ma me ɛno no ɛnyɛ daadaa adwuma obi wɔ hɔ ɔbɛtumi ka kyerɛ sɛ bra twice in a week ebi a 400 600 700 800 And after that no wofiri hɔ yɛ dɛn ba a, wotumi kɔ kɔtɔn wo nneɛma, wotumi pɛ te sɛ ebi a fruit bi, atɔsodeɛ bi na wastarte yɛ dɛn retɔn wɔ aberɛ a wo cleaning adwuma no yɛ dɛn wɔ hɔ. Da a wobɛkɔ wo cleaning no na wagyae atɔsodeɛ no yɛ dɛn tɔn yɛ dɛn wɔ hɔ. Yɛtumi boaboa yɛn sika no kakrakra yɛ dɛn wɔ hɔ a, yɛbɛhunu sɛ sɛɛ adeɛ wei no ɛde sika bebree yɛ dɛn de bɛgu yɛn kotokuo mu a. Yɛnsɔre nkɔ obi hɔ sɛ me nua boa me anaase Ɛɛ, yɛ me mmoa na woanyɛ me mmoa a ɛnnɛ menyɛ dɛn mennidi? Me din ebiem ee, Senior Councillor, wobɛtumi ayɛ dɛn afrɛ me ɛyɛ dɛn wɔ plus two three three five four thirty eight seventy nine nine zero. Ɛyɛ WhatsApp ɛsan ɛyɛ phone call. Biribiara no a wonteɛ aseɛ biara no, mepakyɛw wobɛtumi afrɛ me ɛwɔ sɛɛ line wei so. Na me ne wo mmienu nyinaa no, yɛatena ase ayɛ dɛn abooboo ɔman Ghana abrabɔ ho, wo abrabɔ ho, wo wo yiedie ho, wo nkɔsoɔ ho because wo kɔ so a ɛna wo tumi ato data de ayɛ dɛn de ahwɛ senior councillor me video a me de yɛ dɛn me de ba dwa so no me paatwɔ hyɛ ɛyɛ dɛn ɛfa ma me hyɛ ɛfa ma me wai na obi bia so nyɛ bi nyɛ dɛn nhwɛ senior councillor me san aba wafikyire biem sɛ me kaa biribi na ɛnyɛ ɔda a fa kyɛ me na yɛn nyinaa no yiedie nti ɛna yɛ kasa bebree ɛsaa ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ. Kasa bebree nso so no, yɛ a ne mfomsoɔ kakra yɛ dɛn wɔ mu. Enti sɛ biribi yɛ a na ankɔ yie a, fa kyɛ no. Senior Councillor mmɛsan aba w'aboboano bio. Bye bye.